Tahan aku kawan ai melihatnya ya Allah asa handak ka WC ha nah aku. Kawananku berataan dimanapun buhan ikam berada kawan lah disitu jua aku ada han ya kalo lah selamat datang kawan ai selamat datang dimana lagi ya kalo lah amun kada di og channel ni nah kawan ai. Jadi gasan bubuhan ikam kawan ai. Hari ini aku mapa. Kaya rajin ai ya kalo lah. Hari ini aku kawan ai mariaksi pulang. Nah ya kalo, mariaksi pulang pidio pidio yang bubuhan ikam kirim. Nah jadi aku ucap akan neh gasan kakawananku nih ya kalo, yang bakawan aku di instagram jua kan, di whatsapp jua kan, di pokoknya di berataan sosial media yang bakawanan aku. Heuan. yang sudah mengirim-kirimi aku nih video ya kalau lah terima kasih kawan lah gasan bubun ikam nih makasih juga gasan bubun ikam yang sudah mendukung channel aku nih kawan nih walaupun subscribernya ada tapi banyak kawan nih tapi aku senang ya kawan nih ya kalau lah karena apa jarku walaupun aku misalkan nih bisi subscriber tuh 10 ikung tapi nya menonton kawan nih kan walaupun nya banyak namun kada menonton apa gunanya ya kalau lah kan jadi Gagasan buhan ikam neh. Ya kalo, amunnya balum subscribe kawan ai, kasih kawan, di subscribe nah channelku nih. Di picik loncengnya kawan ai, nyaman kita bakawanan. Nah, ya kalo. Jadi kawan ai, hari ini aku handak manyapa-nyapa pulang. Buhan ikam nih kurihing-kurihing aja pang mulai takuni bapander. Tahu ai aku. Ya kalo. Jadi gagasan buhan ikam, nah aku ucapakan kawan ai, aku doakan jua, ya kalo lah. Mudahan ikam panjang umur kawan ai, mudahan ikam sehat selalu, ya kalo lah.

Kisahnya lakiannya nih anak menggombal leh, tapi kada pantas kah jar urang tuh gombalannya tuh menurut biniannya nih, biniannya nih kada peka jua kan, mun binian lagi datang bulan tuh inya penyarikan kawan ai.

Inya ni kan mudel kaya bisi pasangan kayatu ya kalo, jadi pasangannya tu ibaratnya handak memisahkan inya lawan ayamnya nih. Kada kawa pang ikam pacarai, misalkan ikam pacaran ya kalo, jangan melarang hobi inya ya kalo lah. Amunnya hobi ni kawan ai ngalih ya kalo lah han. Kaya aku nih hobiku kan misalkan nang kakaini kan.

Amun aku kawan ai kaini pang ya kalo lah. Misalkan datang ya kalo lah ke misalkan ke pengantin mantan ya kalo datang datangi ya kalo salaman jua tapi jangan besalaman lawan mantan kita nih salami lakiannya tu kawan ai bisiki di telinga ya kalo lah inya katuju di atas tu.
Bubuhan ikam berataan, ibaratnya diselingkuhi lakian kah, binian kah. Jadi di hidup kita tu kaya ini kita nah prinsipnya nah, amunnya kita lapar makan kalo sanak, nah amunnya kita ngantuk bawa guring, amunnya kita ditinggalakan cari nang hanyar.
Bujur tu abang lana ai han ya kalo. Nah kawan, jadi kawan ai aku disini handak sedikit promosi ya kalo lah han gasan kekawananku ni nah, khususnya gasan kawanku nang ini nah ya kalo nang di pidio tadi tu kawan ai han, abang lana kawan ai nah ini youtuber banua kita jua ya kawan ai sama jua kaya aku kan mareaksi jua cuma bedanya kan Aku ni mereaksi imbah tu jua ada cover cover lagu kan dalam bahasa banjar ya kalo nah jadi di subscribe akan kawan lah kan nyaman banyak kaitu nah subscribe nya jua kan nyaman banyak subscribe nya nyaman buhan ikam bekawan jua lawan inya ya kalo lah kan jadi kita disini rami bekawanan kawan ai gasan buhan ikam youtuber youtuber banua ya kalo lah marilah kita bergabung oh marilah kita bergabung jadi satu. Satunya tu dalam bentuk apa dalam satu bentuk grup kawan ai han ya kalo jadi kawa kita tu misalkan apa apa betakun ya kalo lah misalkan kada tahu yang ini betakun lawan nang tahu nah nyaman mun kaya itu kawan lah han oke gasan abang lana lah mudahan sukses selalu bang ai ya kalo lah bubuhan ikam mun handak tahu channelnya kena ada di deskripsi kawan ai linknya ya kalo lah. tahan aku kawan ai melihatnya ya Allah asa handak ka WC ha nah aku. Acil ni jua anu nah kaitu acil kah apa aku manyambatnya ni lah kan tante aja gini kalo biar lebih kerennya kaitu nah gasan tante nih biasa aja pang makan pisangnya tu nah kan jangan maulah kami ni modelnya tamandak hayalan lukman.

Jang, sange jar. Mun aku kawan ai mun kaitu nah. Kada tahu mantan lagi ai ya kalo lah. Capat nih mendatangi kawan ai. Nah. Coba pang bebinian nah, ya kalo. Itu tuh kawan ai, bibirnya suka ih ja itu tuh cuma kode haja gasan bubuhan ikam tuh supaya bubuhan ikam tuh maanu bibir ya kalo lah, supaya gagasan buhan nang di rumah nih jadi bahan.

Okey gasan Amang nang mangamen tadi tu nah. Mantap mang ai suara pian ya kalo. Ketuju ulun mendangar mang ai suara nang payat-payat serak-serak basah nang kaya itu tu. Jadi bubuhan ikam nang tahu Amang tadi tu nah. Komentar di bawah sini kawan ai, jadi tahu urang mana ya kalo leh. Astaga, ni video ku nih. Aku wahini kawan ai kaganangan banar lawan bubuhan ikam ya kalo lah, dimana bubuhan ikam wahini an, tapisahan kita wahini kawan ai, nang dahulu ya kalo katuju bilapak kosong kan disekolahan tu kita nang paianya dikalas ya kalo lah han, ok gasan kawanku eja nah han ya kalo, mudahan ikam sehat tarus ja lah, mudahan kita selalu bakawanan aja sampai ka tuha ya kalo han. Walaupun ikam wahini kan jauh kaya itu nah, kita kada lagi betamuan tarus, gasan kakawananku tadi jua, pokoknya gasan kakawananku berataan ya kalo lah, Hatriah, Farhan, ya kalo Rudi, pokoknya berataan ya kalo han, gasan bubuhan ikam, kawan adalah kawan. Huh, apanya.

Aduh, kawanku nih ya kalau ini kawanku kan ay nah kan ya kalau jadi gagasan buhan ikam handak tahu inya nih siapa ya kalau lah nih instagramnya kawan ay di bawah nih kan orangnya baikan kawan ay ya kalau lah orangnya lucu jua kada rugi buhan ikam mun mamfollow inya jadi kini pasanku ori lah gasan ikam. Amun bujuran ikam tu riaya handak kawin, han, ya kalo leh, bapadah lawan kuitan kan, bah ikan ma ya kalo ulun ni bah ai handak kawin kaitu nah, han bapadah ja lawan kuitan, amun kuitan tahu, kuitan ni kada seberataan paham ya kalo.

mun aku mun bini kayak itu kan ada bersisa lagi tuh bang wah sombong amat nah kawan mantep tuh nih udah gini kau nih aku jujur nah kawan lah melihat video kayak ini tuh kawan nih Tapi kawa lawas ya kalo han buah nikam gin. Tapi amun buah nikam ni parasaku katuju melihat nang kaka itu kan. Malah manyuruh aku kisah nang lawa lawas. Dusah gin kawan ai amun ikam handak lawas ya kalo lah melihat nang kaka ini cari ja cari ja nang video nang nah ya kalo.